Il-Via Sagra. Nidħlu f'ħafna mill-knejjes tagħna u mal-ħitan naraw dik li nsejħulha il-Via Sagra, tissejjaħ ukoll il-Via Crucis, huma kelmiet bil-Latin, it-triq tas-salib wara kollox. Allura, dawn ix-xbiehat li aħna naraw fil-knejjes tagħna li jkunu 14 huma dawk l-episodji kollha li Fihom nistgħu nimmeditaw it-tbatija li għadda minnha Ġesù mill-mument li ġie kkundannat għall-mewt minn Ponzju Pilatu sal-mument li fih ġie midfun fil-qabar. Ħafna minn dawn l-episodji tal-Via Sagra, Triq tas-Salib, insibuhom fl-Evanġelji meta għandna r-rakkont tal-Passjoni ta' Ġesù, hemm ukoll imbagħad stazzjon minnhom li ma nsibuhx fl-Evanġelji imma hu hija tradizzjoni antika meta nsejħulu l-istazzjon tal-Veronika meta dik il-mara marret eh, tixxotta il-wiċċ ta' Ġesù, dak il-miraklu, hija tradizzjoni antika, mela il-Via Sagra hija lina opportunità qaddisa Il-Knisja tinkoraġġina niċċelebrawha jew privatament, dak li jkun waħdu jew inkella bħala komunità nisranija, biex aħna niftakru f'dak li għadda Ġesù, mument wara l-ieħor, mument wara l-ieħor. Ehm, u m'għandniex ninsaw ukoll li l-Via Sagra li hija tradizzjoni antika li anke ġejja mill-pellegrinaġġi li l-insara kienu jagħmlu lejn Ġerusalem tul is-sekli imma mbagħad kien fl-ewwel nofs tas-seklu tmintax li wieħed patri Kapuċċin, San Leonardo ta' Porto Maurizio li din id-drawwa qaddisa ta spinta kbira, kien l-ewwel nofs tas-seklu tmintax u huwa mhux biss għamel u ħeġeġ din id-drawwa fil-Kolossew ta' Ruma fejn il-Papa fejn il-Papiet dawn l-aħħar 50, 60 sena imorru biex jiċċelebraw il-Via Sagra nhar il-Ġimgħa l-Kbira, imma San Leonardo ta' Porto Maurizio Nafu li għamel madwar l-Italja iktar minn 750 Via Sagra f'ħafna postijiet, jiġifieri kemm fi knejjes kif ukoll f'postijiet pubbliċi, fit-toroq. Hemm ukoll, qed insemmu l-Via Sagra, hemm dik li tissejjaħ il-Via Matris, it-Triq tal-Omm, fejn dak li għaddiet minnu l-Madonna, it-tbatijiet jew is-Seba' Duluri tal-Madonna. X'inhuma s-seba' duluri ta' Marija? L-ewwel dulur huwa meta Ġesù ġie ppreżentat fit-tempju u Xmun, ix-xwejjaħ Xmun qalilha li sejf jinfidlek ruħek. It-tieni dulur kien meta Marija u Ġużeppi u t-tfajjel Ġesù Tarbija Ġesù kellhom jaħarbu malajr lejn l-Eġittu u għexu hemmhekk bħala refuġjati għal tant snin. It-tielet dulur huwa meta Ġesù kellu tnax-il sena u Ġesù baqa' Ġerusalemm, allura aħna ngħidu li Ġesù intilef. Marija u Ġużeppi ma sabux il Ġesù u damu tliet jiem ifittxuh kien dulur għalihom. Ir-raba' dulur ta' Marija kien meta Ġesù ġie kundannat għall-mewt waqt il-passjoni tiegħu, qabel il-passjoni tiegħu. Il-ħames dulur huwa meta Ġesù imut fuq is-salib. Is-sitt dulur ta' Marija meta lil Ġesù niżluh minn fuq is-salib u poġġuh f'ħoġor ommu. Ġisem mejjet, ġisem ikkalpestat, ġisem imbelġel. U s-seba' dulur ta' Marija huwa id-difna ta' Ġesù fil-qabar. Allura meta aħna wkoll nagħmlu l-Via Mathis, it-Triq ta' Marija, ma nistgħux ukoll aħna ġifieri ma nirriflettux ukoll fuq it-tbatijiet ta' Marija, imma ma ninsewx ukoll il-valur sabiħ u qaddis li niċċelebraw il-Via Sagra, ikonu l-opportunità, speċjalment fi żmien tar-Randan jew anke fil-ġimgħat ta' matul is-sena, li aħna nimmeditaw dak li Ġesù għadda minnu Meta bata, miet u rxoxta għall-imħabba tagħna.